erga dhalte har'a kunoo gabbaheetiin jira alhamdulillahi warrotan agartee baga rabbi nagahaan si hiikee rabbi nagahaan si haa hiikuu jettanii du'aa inaa godhaa bas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota chaanaala kiyya. An hadhufu isaaniin jecha har'a fooziin san assanteen isaanaa galatoomaa hedduu keessanii hedduu hedduu naaf galatoomaa isiniin jedha. Oromootiyaa wallaahi dhuguma rabbii dubbachuu fi maal jedhe akka sanii himu hin beeku. Maaliif jennaa wallaahi galata keessan rabbiin jaza sanii haa kafalu sanii jedha warra du'aa inaa gootanii akkasuma agarteetti mii warroottan na jaallattan ka agartee akkam jirtaa maali jirtaa dhaltee maali jettanii na gaafatanillee hundi keessanuu galatoomaa saniin jecha alhamdulillahi rabbiin nagahaan na hiike haadha maal jedhanitti mee mee mee mee akkam jedhe sanii haa ibsutti haadha ilmaan dhiiraa lamaa ta'eetiin jira alhamdulillahi Eh, rabbiin kan qabnellee haa kennuufi kan qabullee barakaa keessa haa kaa'uufi akkasuma kan ilmaan dhiiraa hawwullee ilmaan dhiiraatti akka inni fedhu saalii hasan rabbi isanii haa kennuu isiniin jedha warroota ilmaan dhiiraa barbaadanillee ilmaan dubra barbaadanillee wannumma ilmaan barbaadu kamiifuu rabbiin ilmaan gaarii ilmaan saalii hasanii haa kennuu isiniin jedha oromootiyya. Eh, Akkuma san beektanii namni yeroo dhalee jedhee daddafee lafaa ka'uun takka illee hin jirtu. Maaliif jennaan yeroo dhaltee kaatu sanitti waa hedduu waa hedduu takka jira. Ulfi akkuma namni haasahu kana qallaalii miti. Dhalti illee akkasuma qallaalii miti. Alhamdulillaahi irra caala ammoo itinuu rabbiin nagahaan nama hiikuudha. Rabbi nagahaan na hiikee har'aan nagahee kunoo daa'imiyyuu jabaatee isiniin jedha. Ka achirraa gad hafe ammoo isiniyyuu shorbaa dhahu jirra. Maal isiniin jedhame shorba jira, dhadha jira, marqa jira. Hin beektanii nuti Oromoodha. Oromoon akka aadaatii fi wanti keenyatti marqaa fi dhadhaa tana hedduu takka jaalannaan beektanii miire. Saniifuu ammaan kana wanti ani irra jiru maal irra jirtatanii yoo na gaafattanii marqa dhahu jira. Dhalaa shorbaa bittoofu jira. Maaliif jennaan inni dhalaan takka yeroo dhaltee kaatee bareeddee gabbattee yaa cululuxee gabbahuu qabdi waan taateef anillee dhammasanii fi poroosesa if cululussuu fi bareechisitu irra jira isin jedha Oromoo tiyya ammaa fi alhamdulillahi rabbiin nagahan na hiiku isaa shukrii isaa galcha kachirraa gadafi ammoo wanti istireessa na ta'e takka yoo jiraatte ilmaan lama ta'u. Maaltu maaliif istireessi sitti ta'ee naan jechuun keessan hin hafu. Wallaahi duraan gaafa tokko tokkocha kana qabadee bakka fedhan deemuu danda'a mi amma lama taate garatti akkaan deemuu hin danda'u. Kan lammaffaa mana keessa miila kana kuniin diqicha isaanii bakka inni ciisu dhaqeeti ilaalmataa akkan akkan akkana godhee rakkisa. Wallaahi iyyuu ani achirraa dhoowwullee kiyya wanni hundi kiyya kun kiyya kiyya kiyya kiyya. Cinqaa maal jedhe sanitti bahe hawaasa tiyya. Wallaahi kana san jedhe sanitti bu'uu hin danda'u. Alhamdulillah garuu haa taatu ammoo tiniyyuu wanti guddaan agartee rabbiin ilmaan tanaan lamaan si baasumti gaafa siin afurii shaniin baate gara geessinu. Kaaliqni ol ta'e haa beeku. Wallaahi rabbi haa beeku. Miila kana yoo isaan akkasi iyyanii guddichi iyyee xiqqichi iyyee wali iyyanii jedhan mataan kun laal akka nama wanni ta'e shirshirna jedhana oo'ayyuu maaliif jenna hin barannee miti ree iyyana lama na oo'a na oo'a miti osoo balna jedhe garri geessu addaan hin jirtu. Oromoo tiyya wallaahi. Maal jedhee akka sanitti himu hin beeku. Garuu ammoo alhamdulillahi dhiisi dhiisi kunoo guddaa hojiin isaa akkana dhiisi dhiisi maal jechaa ollaa guyyaa guutuu wallaahi rabbiin maal isin hin jedhame maal isin hin jedhame Oromoo tiyya. Eh? Silaa hin babbareenne. Eh? Hin babbareenne silaa hin gagabbanne. Beektee namni yeroo dhalee jedhu waa hundaan waa hundaa waa hundaan bareeda. Eh, Akkasuma rabbiin nama dhalee maarayyuu ilmaa haa kennu. Garuu wanni takkattiin hangaafa dhalee ka isaan rabbiin kadhadhe maal akka ta'e beektan rabbi ilmaan dubraan haa kennu jedhee rabbiin kadhadhe maaliifi? waan keessa dabre waan beekuuf akkamitti akka dhale waan beekuuf Wallahi billahi akkas jedhee kadhadhe yaa rabbii jedhe gahee ilmaan dubraa naan kenninii yaa rabbii ilmaan dubraa naan kenninii ilmaan dubraa akkana cinqa akkana akka arge kana cinqattee akkasiin dhaltuu hin barbaadu yaa rabbii dhiira qofa naa kenni jedhe du'aayii godhe wallahi billahi maaliif jennaan inni gaafaa mucaa kiyya kan gafaa dhaluu dhugaa dhala haarahaa hin beeku haa taatu garuu akka ta'ammaa tana akka ta ammaa tana nan sodaachisne akka malee sodaadhe tana maaliif sodaadhe tokkoffaa ifii akka malee waan deemsa akka malee deemuu ture akka malee deema akka malee deemsa jennaan horta sanitti himuu hin danda'u namni deema yeroo garaa qabdan deddeema maal jedhan miti wakkii natti nafne osoma deemuutiin waan dhale jecha garuu ammoo haa taatuti wanti agarteetiin akka malee nama nama sodaachisuu dhalti adaduma ati dhaltuuniin afaan jijjiirachaa deemti akka duraa osoo ta duraa daran taati yoo feetamu san irra laaffatti yoo feesan irra jabaatti an dhala duraa dhala mucaa kanaa gaafa mucaa kiyya kaan gaafa dhalu cinqaa istireesa mataallee hin qabu baqa hin jiramti in sodaadhu nabse irra hin taa'in ka irra hin kuttaa cinqaa sodaa agartee nabsee san hin qabu tana yaa rabbi way du'a yaa rabbi hin du'a yaa rabbi maali ta'a yaa rabbi maali ta'a nama nama nama itti balleesse mara dhiifama gaafadhu osoma jedhuutini dhaleessin hin jedha oromootiya nabseen ka as keessa na dhuftee jechaadha. Maalii fi namni adaduma guddataa deemuun nabsee barachaa deema wallahi waan ani isanii kana istorii kana isanitti himee fi osoo nabsee hin baratiin namni osoo agartee waan takka hin baratin osoo dhaltanii jedhee yaada wallaahi lij balijinnati amaarri jedhu sanii dhugaa dhugaa hedduu takka waan dhugaatii lij balijinnati wanni hundi ijoollummaan bareetti ijoollummaa yoo dhaltee jette osoo quba hin qabne sii guddatti osoo quba hin qabne dhalta osoo itti hin yaanne guddiftaa jecha ammaan kana gizee guddattee nafsee barattee jettu kana hin sodaattayyuu dhuguma rabbi dubbachuufi an hedduu kana laa ilaaha illallah yaa rabbi moo osoo jedhuu dhale yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi osuma jedhuu dhale sodaarraa jecha garuu gaafa mucaa kiyya kaan gafa sanii ifi guyyaa sadii ciniinsifadhe ciniinsuunuu guyyaa sadii ture olmost yoo gadi qatte garuu ammoo tiniyyuu sodaa akka ammaa kana hin qabu akkasuma ammallee ulfi kiyya ka gaafa duraa hedduu guddaadha kun ammoo ulfi kiyyayyuu ka diqqaa taheetu hedduu na sodaachisuu ture hedduu takka agarteen jira miti maaliif akka taateen beeku nafsee baruun tana qabdi nafsee baradhee waan taateef hin sodaadha baqa yaa rabbi wayi du'aa yaa rabbi wayi akkas ta'a yaa rabbi osomaa jedhuutiri alhamdulillahi dhalee har'a dhalee kun harma gaheetiin jira isinillee osoo agartee qalbiin keessan ijoollummaan keessaniin agartee osoo wanti akka sodaa nafseef wanni adda hin baranne osoo dhaltanii saniin jedha dhugaa namni dhalu kamiyyuu nafsee eega baratee dhala haa taatu garuu ammootiin iyyuu osoo agartee qalbiin tantee dhuguma saniin so diippisa sodaatuun hin eegalin osoo dhaltanii isiniin jechuu barbaada rabbiin nama ilmaan hawwumara ilmaan haa kennuu ka agartee ilmaanuma tana iyyuu wallahi rabbiin ilma namaa takka hin dhoowwatin wallahi wanni akka ilmaanii addunyaarra hin jirtu ilmaan jechaan maal isanin jedhame ifaa jiruuti mi'eessituu jiruuti maal isanin jedhame wallahi waan ilmaan hin ibsu hin qabu rabbiin nama hundaayyuu ilmaan haa kennuuti akkasuma agartee rabbiin hunda keessaniyyuu ilmaan barakaa isinii haa kennu isiniin jedha Eh, kana fakkaatti nagahan na tura yeroo gaarii na qabaadha cinqaa ilmaan lamaa suuta sanitti magizee bira isanitti fixa inshaallah yeroo gaarii Kuni kasan argaa jirtanii buskutaa Itoophiyatti naa hojjuu fi akkanatti eh, qopheessu jiranii jechaadha obboleeyyan tiyyaa. Duqeetii itti godhu jiranii ammaan kana hinqulaali waa hunda eeggachuu godhanii akkanatti ammaan kana ammootiniyyuu tolchanii jiranii yookaan bukeessanii jiranii jechaadha. Eh, Obboleeyyan tiyyatti biyyan naa godhe jechaadha Adaamatti. Eh, alhamdulillahi isanillee warri obboleeyyan qabdan biyyatti sanii haa hojjaniiti wanti agartee biyyaa kaaliitiidha bareedaadha wanti isaa hundiniyyuu kun akkasan argaa jettan buskut akkana maashinaan naa muruu jiranii jechaadha biyyatti Eh, maaliif jennaan inni asee tanatti kophaa kiyya waan taheefi eh, ammallee namuu asee tana jiru hundinuu waan agartee jiruufi jala fiigaa ooluuf jecha dhaqqabeetu hin muru saniifu Achi san obboleeyyan tiyya naa muraa jedheeni isaan akkanatti naa muranii naa erganii jechaadha. Biskuuta kana fakkaatu bareedaa biskuuta yoo nyaattu laal kashkash jedhu kana naa godhanii naa erganii haa galatoomanii gamanumaanii galatooma isiniin jedha obboleeyyan tiyya qaqqaalii isiniin jedha. Kun olaal biskuuti maal fakkaatu oh my gosh. Waaw biskuuta ajaa'ibaa bareedaa kana naa godhanii biskuuta waa baay'ee waa baay'ee achiin naa godhanii naa erganii isaan jechaadha. Hattaa gaxaantii dhadhaan hin hafne, marqi hin hafne, shorbaan hin hafne, wanti hundiniyyuu biyyaan naa qophaahee dhufe. Isanillee warrootan agartee dahuu barbaaddan warra keessanii dhaamadhaatii maatiin keessan isanii haa qopheessutii isaniin jedha. Isanillee maaliif jennaan wanti biyyaa agartee wanti isaa maraayyuu bareedaa waan taateef ka biyya kanaa irra caalaa keemikaala qabaa maal jedha. Saniifuu achitti isanii haa qopheessanii. Amma ammootiniyyu dadhabanii shiroo nyaachuu jiranii. Shiroollee dhiiga keenna dhiiga keessaan hin baatu kaan beektan kaa Oromoo tiyya maal jedhee sanitti hima. Shiroo yoo siin nyaatin iyyuu hin duuna bakka biddeen hin jirre jiruu hin qabnu. Tallee irra buusaa tallee irra buusaa jarana sullee irra buusanii shabshawu yaa ammallee nuuroon kun hin hafnee ganaa. Buskut akkana kun baaldii lama ol yoo gad diqqaatte aboo hattuun fuudhin kaa ilafa. Kunoo guyyaa achii erganii as na bira gahee akkuma san argaa jirtan buskuuti kanaa baaldiin lamiin buskutaa kun shorbaa dhadhaa ii, wantummaan hafeen jirtu kuukisii didiqqoolleen hin hafne hattaa isiniin jedha oromoo tiyya bileen tiyya hedduu hedduu naa galatooma kun olaal kuukisii kuukisii faa ifiin ajjeese ka amma sanitti himuu hin dandahuyyuuti baaldii takka kuukisii baaldii takka buskutii guutuu qarxaasiin hin hafne dhadhaan kuunnoo jarkaan hin dhaabatu sun dhadhaadha wanummaan hafe hin jirtu sanii jedha shoorbaan hin hafin shiroon hin hafin barbareen hin hafin amma sammara dhahee gaafa armaa ol ka'u diimadhee cululuqee faranjii fakkaachuu qaba kaaree gayis kunu akka isaan gujitan laal shiroon barbareen hin hafne wanti hundi hin hafne damma ammoo san dura ummaan tiyyanaa ergitee turte garammaan ummaan galattoomii maamaa tiyyaa sin jedha damma hin qaba damma litira shan guddicha qaba ture isiin na ergitee biyyarra san hagammaatu hin fixine maaliif jennaan damma alfaan namni akkasi fayyadamu hin jiru ana bichaa fedhaa jaarsa kiyya akkas mara hin fedhu san kunoo akkanatti dammi hin hafne dhadhaan hin hafne shorbaan hin hafne marqi hin hafne yaa fooziyaa maal jedhe sanitti hima oromoo Barana kaa gabbadhee diimadhee cululuqee asii gabbahuu qaba garuu ammoo bara kana gabbachuu hin barbaadu maaliif jennaaniin sheeppee balashaal jedheetiin dhugumaanuu eh, gabbachuu hin barbaadu diqqishuma takka gabbachuu barbaada duraan osoon heerumin dura hedduu qaama bareedaa qabaachuu ture garuu ammoo erga heerumee dhalee jech booda qaamni hundi na gabbatee na gabbatee haga wayi- akka wayii ta'ee ture namni dur na beeku muluu maaltu akkana si godhe maal taate uu haganaa jedhan takka dirasii gahee jechaadha. saniifuu amman kanaa gabbachuu hin barbaadu oromootiyyaan agahanaa tura yeroo gaarii qabaadhaa